Assalamu alaykum, hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gyzykly kanal Dynç gününiň habarlaryna hoş geldiňiz. Bu günki habarlarda Elon Musk artık iň baý adam däl. Ermenistan aýal-gyzlary harby gulluga almakçy. ChatGPT synaglara kömek edýärmi? Amerikadaky Hytaý şary. Samsung-yň täze telefonlary. Ilon Mask artyk dünýäniň iň baý adamy däl. Geçen hepde fransiýaly ýetmiş üç ýaşly Bernar Arnou dünýädäki iň baý adam diýlip yglan edildi. Habar beriş serişdeleriniň aýtmagyna görä, geçen ýyl biznes magnat otuz üç milliard dollar girdeji gazanmagy başardy. Ilon Mask bolsa Twitteri satyn almak bilen uly çykdajy edip, şu wagtlyk dünýädäki ikinji iň baý adam ýerine düşdi. Ermenistan aýal-gyzlary hem harby gulluga almak isleýär. Ermenistan hökümeti ýakyn wagtda On sekiz ýaş bilen ýigrimi ýedi ýaş arasyndaky aýal-gyzlaryň hem meýletin görnüşde harby gulluga alynjagy hakynda habar berdi. Iki müň ýigriminji ýylyň Garabag söweşinde doganlyk ülke Azerbaýjandan ýeňilendigini boýnuna alan Ermenistan özüniň harby reformasyny geçirmek isleýär. Täzeden synag. Geçen habarlarda aýdyp geçişimiz ýaly, emeli intellekt bolan ChatGPT dürli hili ýumuşlary ýerine ýetirip bilýär. We mundan mekirlik bilen peýdalanmak isleýän talyplar hem köp. Ynha şeýle talyplaryň bir topary Fransiýada synagdan geçipdirler, şol ChatGPT-niň kömegi bilen. We muny bilen mugallymlar şol talyplary täzeden synag tabşyrmaga mejbur etdiler. Hytaýdan gelen şar. Şu ýylyň ýigrimi sekizinji ýanwaryndan dördünji fewral aralygynda aslynda Hytaýdan uçurylandygy belli bolan bir näbelli ak reňkli şar Amerikanyň asmanynda peýda boldy. Hytaýyň habar beriş serişdeleriniň aýtmagyna görä, ol şar öz ýolundan azaşan howa maglumatyny barlaýjy meteorologiki aerostat. Emma Amerikanyň harby howa güýçleri ol şary ýakyndan syn edenden soň, ol şardaky Gün batareýasynyň hem-de gözegçilik enjamlarynyň bardygyny habar berdiler we şol sebäpli-de dördünji fewral güni ol şary atyp ýere düşürdiler. Fewral aýynyň birinde Samsung kompaniýasy Galaxy seriýasynyň täze telefonlaryny hödürledi. Şol telefonlaryň arasynda iň gowy häsiýetli görkezileni Samsung Galaxy S ýigrimi üç Ultra-dyr. Onuň tehniki häsiýetleri hakynda aýdyp geçsek, alty sekiz inç ekran, iki ýüz megapiksel kamera we bäş müň milliamper sagat batareýasy bar. Täze telefonlaryň on iki gigabaýt ram we bir terabaýt ýatkeşligi bolan görnüşiniň bahasy, takmynan, bir müň iki ýüz amerikan dollary boljakdyr. Şunuň bilen dynç gününiň habarlaryny geçirip gutarýarys. Eger siz şeýle ylmy, şahsy ösüş hakyndaky täzelikleri diňlemäge halaýan bolsaňyz, onda kanala agza boluň, laýk basyň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Indiki dynç gününde görüşýänçäk hoş sag boluň.